Dünýä daşynda ýaşaýyş barmy we olar nirede? Dünýä daşy ýaşaýyş diýmek, düýbi dünýä bolmaýan ýaşaýyşdyr. E şu wagta çenli dünýä daşynda ýaşaýyşyň barlygy hakynda çaklamalar gaty kändir. Ýöne hiç bir ýaşaýyş tapylan däldir. E dünýä daşy ýaşaýyşy öwrenýän Bilime astrobiologiýa diýilýär. Dünýä daş ýaşaýşy gözleýän gaty uly gözlegler bardyr. Olaryň käbirlerini men size sanap geçeýin. Güneş sistemasynyň daşyndaky planetalary gözleýän Kepler teleskoby. Dünýä daşyndan gelen radio signallary diňleýän SETI stasionydyr. Marsyň üstünde gözlegleri geçirýän Curiosity kosmos gämisidir. Dünýä daşynda ýaşaýşyň barlygy hakynda bilim adamlary gatuly pikirleri orta atandyrlar. Indi men size bu pikirleri käbirlerini sanap geçeýin. Başga planetalar diýip hiç zat ýok. Ynsanlyk Älemde ýalňyz, ýekedir. Biz bize Dünýä Älemiň ýeke-täk kadasydyr. Belki olar bilen habarlaşyp bilemzok. Olaryň biz bilen habarlaşma mümkinçiligi bar, emma biz ýaňy-ýaky, altmyş-ýetmiş ýyl bäri antennalary älem giňişligine öwrüp, ol ýer diňlemäne başladyk. Belki-de dogry ýol tapsak, belki-de olary göreris. Başga bir bilim adamyna görä, biz gelmişekleriň, ýagny başga planetalaryň gurdugy bir haýwanat bagynda ýaşaýarys. Olar biziň daşymyzdan seredip gülýändirler. Dünýä daşynda ýaşaýyş bar, emma bizleriňki ýaly akylly beýnä eýe däl. Meň pikirime görä bolsa, olar bir goragçydyr. Dünýäni, ýagny Ýer şaryny olar goraýandyr, dünýämize, Ýer şaryna ýakynlaşan meteoritleri olar saklaýar. Başga bir pikire görä, panspermiýadyr. Muňa görä ýaşaýyş Älemiň bir ýerinde döräpdir we beýleki ýaşaýyş üçin üpjün bolan planetalara ýaýrandyr. Wenus, Mars planetalarynda we Ýupiteriň, Saturnyň käbir hemralarynda geçmişde we henizem ýaşaýşyny dowam etýändigi hakynda käbir pikirler bardyr. Stewan Hawking, Dünýä daşy janlylar bilen habarlaşmana synanyşmagyň deregine, bu habarlaşma ynsanlaryň dünýädäki bütin janlylaryň geçmişde, Amerikanyň ýerli ýaşaýjylary bolan gyzylderililer iňlisler tarapyndan öldürildigi ýaly, gelmişekler tarapyndan ýok bolup gitmegimize we bir toparynyň olaryň gullary bolup biljekdigini aýtdy. Dünýä daşy hiç bir barlyga hemralar arkaly habar ibermeli däldigini we habar gelen ýagdaýynda hiç jogap bermeli däldigini düşündirdi. Sizlere sorag, Dünýädäki gum dänelerimi köp ýa-da älemdäki ýyldyzlarmy? Hawaý uniwersitetinde bir topar gözlegçiler hem bu soragyň jogabyny bilmek islediler we Ýer ýüzündäki bütin çölleriň, plýažlaryň we gumuň bolup biljek hemme ýeriň tutýan meýdanyny hasaplap, on üsti on sekiz sany gum dänesi hasapladylar. Eý sen, ýyldyzlar näçe sany? Birnäçe bilim ynsanyna görä, görülýän älem giňişliginde on üsti ýigrimi iki we on üsti ýigrimi dört arasynda ýyldyz barlygy çak edilýär. Bu san gaty uly sandyr. Indiki sapar deňize gidenimizde, aýagymyzyň aşagyndaky her gum dänesine garşy müň sany ýyldyz bardy. Amerikanyň Goranmak ministrligi tarapdan ýaýylanan bu wideolar, Amerikanyň pilotlary tarapyndan düşürilendir.

Siziň pikirleriňize görä, gelmişekler, ýagny başga planetalylar hakykatdanam barmy? Öz pikirleriňizi aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz.